matimi baba back to center back to center ndoyamukuda back to center ai handingafirwe nemudzimai back to center inini Tete machirafu.
Yeah, sure. Baba.
Baba.
Madzibaba.
Mweya. Amen.
What is you?
Amen.
What you munhu wamwari uno? Amen. Namadzibora. Amen.
Amen. That's the mode.
Amen. Mashe watawira. Pamweya. Mashe watawira. ya ya mweya wangu ya ya ndazvibata pamweya ya pamweya eh. ya takunosaina
mapepa
emudzimai wenyu
denga ndoradaro tonosaina tonosaina mapepa zvaonekwa nemweya mutsvene zvikanzi izvo imimi mudzimai wenyu asaine mapepa kwatiri kuenda kuseri kwedombo kwatinenge tinomaita se tinosainisa ivo vari kudenga vacho madzibaba tokumbira kubvudza mudzimai wangu asaine asaine bepa tinoona navo kwatiri kuseri kwematombo tunzisana saka uda kusainwa bepa nemudzimai wenyu
bepa rekusaina iri Ndiroitidwe kuti izvoni eh, mudzimai asaine pepa iroro Amen. rekusaina kuti imimi Amen. moenda kwaari ikoko Amen.
madzibaba Kumadzimai Oe- mo- oenda imimi moenda kwaakaenda
mudzimai wangu. eh, kwakaenda mudzimai mudzimai odzoka ouya pamuri ndizvoka odzoka onodzosera zvaakaitwa nechi nemunhu akamuuraya yemen atisana madzibaba yemen ake tinosaina mapepa ya ndinosaina pepa ya zvekutaura mweya ndizvozvo saka mapepa anenge ada kusainwa mapepa mapepa kuitira kuti mudzimai wenyu akasaina ka imimi moenda kwaari ikoko

ayo madzimbo ndikumerera aiwa madzimbo ndinoka ine zvitika kundisiyenyi imi madzibaba makazvitarisa mega kuti mukadzi wake akafanira obvious utachiwana injovherawo ipana mune zikandira nyinyi chechistere kuti ndiri ndiri muprofita ini ticho uyu unongomuta ane njovherawo ayi dzimwe zvimwe gama iwo madzimbo indapererwa pakadai apa saka tomuti pamwe tomuti ti akarohwa nezvisina
varume ka varume eh, Mazibaba. zva- zvamunoona ka rege ndive nechepadhuze tisadetse varume i- inoda kutaura chokwadi Taurei madzibaba. kana yaya nyaya yechirwere nyaya yeutachiwana iyi vedu iyi ngatisanyebere vanhu vano- vano- vanonopera kutifira pamasoyo apo
madzibaba musataura zvisina basa apa madzibaba mukutiza so wini madzibaba muda mukobuda buda madzibaba chikambanyika musipo zvoita sei ndakadafonerwa nechangu ka inzwa mana izvi zvitozitaura kana iyi iri nyaya yechirwere nyaya yeutachiona iyi nyaya iri siriyasi yako mana iyi munhu ngaangoenda kuchipatara onobatsirwa munhu ngaaende kune vanoongorora ropa agara ende pamushonga pachine nguva ngatiudze vanhu chokwadi iyi kana yanyaya yo nadangumunogona kudaro kuti vamudzimai akafa kuchina madzimai mazuva iye akaita accident kana akanzi akaita zvekupondwa kuti munhu anga anoteswa opondwa zvinomuite mushe
saka tingoti madzibaba akarohwa nezvishii

Vabula vachimhanya.
Eh, hata usati zvizvi.
Haleluya, haleluya.
Yemeni.
Yemeni. Unoziva chatika pana madzibaba. Eh. Chabatwa pamweya ndichingosvika. Yemeni. Kutiza kwavaita.
Mimi ndikuona nge ndiwe wakauraya mudzimai. Yemeni, yemeni, yemeni. Yemeni. Hanti maona eh. kana pamapepa paye mweya waona. Wataita kusaiti. Waone. Seri kwa dombo. Takuti pe muna mari. Baby to send.

madzibaba madzibaba tinokumbira mutaure tinokumbira mutaure mugobatsirwa mugobatsirwa nevaprofita vamwari nevaprofita vamwari
ndauyo ndine dambudziko rangu bhizinesi rangu harisi kundifambira zvakanaka madzibaba saka na ndauyo kuti muzobatsirawo kuti bhizinesi kufambe zvakanaka madzibaba yemini madzibaba ya ya ya ya especially pama pama business mweya uno unoona asi zvakanyanya emeni emeni emeni emeni Hallelujah. amen mazava une bhizimusi nebhizimusi madzibaba
bhizimusi renyu ra- ra- rakamira sei zvinhu rangu ndiri kudai ini ndinoveza makofini nekutengesa makofini saka haasi kutengwa madzibaba saka ndauya kuzotsvaga rubatsiro ya padambudziko renyu remabhizimusi ira imwe mati munogeza macoffin hongu madzibaba ipapo mweya ini pandiri panapa haupo iwo wambo kutaura izvavo mweya tine madzibaba wakati wandii panapa kuti pane dzibaba dzibaba semoda
ndoyanzonamata back to center yaendwa iyi yatisa saka ava ava no madzibaba hapana no ani mweya webusiness irapo ya ya ya ya especially mweya webhizinesi Mazuva ase moto pinda.
ya pane mweya wakasiyana siyana haleluya Amen. amen Amen. dambudziko renyu madzibaba raoni Hongu madzibaba. ndatarisa ndaringa ringa ndaona denga ndaona veukama vari kunyunyuta vari kunyunyuta madzishamwari madzisahwira vari kunyunyuta chokwadi madzibaba baba hanti munofamba nemotikari chokwadi madzibaba mune zvikwambo

Unowakira ipapo. Ameni, ameni, mm. ameni. Hallelujah.
Mweya wangu wakira ipapo. Saka ameni. Madzibaba wenyu hawo hakiro here? Dambudziko renyanzi na madzibaba vanhu vasupa zvakawanda saka business iri kufamba. Chokwadi. Eh, eh, vanofanira kushaya.
Ameni.
Mm.
Tiri papo. Amen vanhu vaMwari. Amen.
Hallelujah. Amen. Vakashaya vari vemunharaunda vekure vanogona kutsvaga vamwe asi vakashaya vari vemumhuri its definite mari inouya kwamuri hemini ndizvo zvandaudzwawo nemweya hemini mumhuri mavo munofanira kufiwa
ndaringa ndaringa ndatarisa denga denga iro riri kunditaurira kuti Madzibaba, kumhuri kwenyu kana mumba menyu muchasarudza mumwe chete wekuti anogona kukwanisa kutanga kufa zvichibvira kana imimi chaiyo ah, sorry imimi mumwenda bato nemweya madzimai madzibaba yemeni ndahakira pamweya wenyu madzimai womahakira madzibaba eh. aiwa mweya wacho uri to be continue zvanzi nemweya mutsvene wabva kuna madzibaba semoda yemeni munotanga kufa munotanga kuti vaita sei vanogona kutofa ivo kana zvichibvira
vapa ivo zozodiya maraji havazoidya mazuva ava yemeni vanenge mawapa
mawaprofita muchiwakwadza yemeni vada kukundisa yekuti eh, munokwanisa mweya wandibata wandihatirisa panapa madzibaba eh, zvataona madzibaba ndizvozvo asi pane mweya wapawamboti potei eh, matumwa nemutumwa wamwari kuti imimwe basa renyu kuti rifambe eh, munoenda ku vaye vaye vanobata zvemu
Yemeni, yemeni, yemeni. Ya, mweya yacho inoita chihakirana hakirana ya. Ya, zvekuti munofanira kunoona vaya vanoita zve zvemidzi midzi. Ah. Zvetsotso. Ah. musanyanyotya madzibaba eh, because masowe anosiyana siyana zvamukuita zvepababa pano pasowe hatizvikwanisi oh, zvinokwanisika yaya batsirwa newe midzimidzi wavo eh, mo ita kuti muve nechikwambo ah.
Amen. Ndozotaura mweya mweya haupotse munhu unongotora zvinhu direct. Amen. Takunyebera tika kuti mukanyebera nemweya hazvibudi. Chikwambo. Eh, munotora chikwambo.
Chikwambo ah. chii chinogona kutora kuti pazuva pazuva chidorinza 10 makopi nenyaya kufamba. Amen. Asi mweya hauti pana kuti takukudzai kuti in case of emergency. Avaroa.
Ndapindwa. Ndokubatwa kwebasa. vakomana ndokunzi kubatwa kwebasa kuyakubatwa kwebasa ndokuudza kuti kamfana ngatikatore kanoziva mazhitsa ndike basa ndike basa kana kaita nako mari pazambia kamfanaka ndike basa ndike basa ndike basa
uchatouya nechii kana muchauya kana kuti kusvikira mangwana todzoka futi kana even mangwana tichatsvaga zuva rekuti aisi madzibaba tiri kutodana makatotidzoke kana nhasi kana aiwa munouya makuzopupura madzibaba bateni baba vaita basa
aiwa ndobhoshi yacho

zvakamufambira aya madzibaba aya madzibaba shogeta madzibaba madzibaba simuda madzibaba kapfupi vakabatsana pakadai so testimony Final testimony. Amen. Amen.
Amen. I want kufara neminamato yandakabatirwa nana madzibaba handichanongedza kuti madzibaba vapi vainge vangoripo vese saka ndiri kutenda nekuti izvezvi imba yangu aiwa yakufadza kana murume wangu handichatombomuone kana aine girlfriend Chimbo chekombe rakutsika.
Aiwa munamato ndichiri kugeza ndisati ndasvitsa mazuva andakanzi ndisvitse asi

ndodzoka kumba ndomuona aine girlfriend ndikangobuda kuti ndakuenda kubasa mota yongofa ndodzoka kumba ndoona aine girlfriend aiwa iko zvino mota yakuenda kuservice mota ndiri kushanda muswere wese ndiri kwakubasa ndozouya kumba manheru amen ipo kana mai mapau chapupu zvenyu eh? kana pamakauya pano mai ndichikuona ndaka kuti ba ndini mazuva ava kushandira ndandakurasikai mhai
nekuti paya unenge uchiona mweya eh, une mweya eh. ayo pa ndakaona pajekerere eh, oh, usiri mweya paipaesori ndakauonai pasiri pamweya ndazonge ndakwana matira pao ndata pamweya oh. mai pamakoya pano maikuita kunge chimwe chimunhu munhu haleluya
ya musina kusimba zvamakaita izvi musina kutsuka zvamakaita izvi chokwadi mapaona ka
makuonekera madzibaba sezvamunoziva imimi ane ngirozi yemahwanonho wane ndini tinoda kuzovapedzisira munamato wavo zvakanaka tapedza sangano hwanonho wana madzibaba shugeta

Tunoita munamato mukuru mukuru. Muhombe. Kuseri uko. Yeah.
Vakagara pari kusuva kupisa. Ramba makagara ipa. Ah, muchamuona Jeremiah.
Muchamuona Jeremiah. Muchamuona. Kuti eh? Mazibaba kutaura chokwadi chechiri pamberi pamwari. Yes mazibaba.

kozi mungopoma idhemoni chairo chairo rabata vakomana akaramba akadaro taiita sei anenge akirwoneana akirwoneana aiwa matsamusaporera nditora zvakadaro muchiita waiwa ndowana unza bhegi rakawanda handiwaona zvawaira wakaita paipa ndozvichaita kuti zviputiso redu izari wachatouya kutora mari yavo ndakashoti ndasikazivi kuti

eh. asi iyaya ee ndakachengeta iyo munozoya kumba togovana o oh, iyaya makachengeta eh. saka pafoni hatichakukandira ende kuti makachengeta imwe o oh. eh. ayo uh, uh, inozowandisa kamazababa ndimati vati inowandisa bishop ndini saka saka oh.
saka tokuonai mazibaba zvakanaka